מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען די קאנסעפט פון ראולן א אפשן, וואס מיינט עס, ווען קען עס זיין ווערט צו טון, ווען קען זיין גיסט עס וועלן טון, און וויאזוי דאס קען דיך העלפן מענעדזשן אדער אדזשאסטן א געוויסע טרעיט אנשטאטסן צומאכן די טרעיט, אפשר קענסטו עס אביסל אדזשאסטן דורך די קאנסעפט וואס ווערט אנגערופן ראולינג, אבער איך וויל דיך פארדעם דערמאנען אז אפשנס טרעידינג אינוואלווט ריסק און רוב מענטשן וואס טרעידן אפשנס פארלירן געלט, איך וויל נישט דו זאלסט זיין פון די סטאטיסטיקס.

זאך ראלן, וואס מיינט אז מען ראלט א אפשן? ראלן א אפשן בעסיקלי מיינט מען קלאוזט איין פאזישן און מען עפענט א אנדערע אין די זעלבע טרענזעקשן, דאס מיינט איך מאך א טרענזעקשן און די טרענזעקשן האט צוויי זאכן וואס איך טו, צומאכן איינס און עפענען א אנדערע. טיפיקלי ראלט מען ארויס, דאס מיינט איך וויל עס אויסשטופן פון איין עקספיירעישן צו א שפעטערדיגע עקספיירעישן, אדער קענסטו ראלן ארויף, דאס מיינט צו זאגן אז דו קענסט מאכן א נענטערע סטרייק פרייז אדער דאון. א שפעטערע א מער אוט אוו די מאני סטרייק פרייז אדער קענסטו טון ביידע סיי אוועק פון די סטרייק פרייז און סיי אוועק פון די עקספיירעישאן. איך וויל איבערשמועסן קאמאן רולס וואס איז דא ווען מען ראולט. קודם איינס ווען דו ראולסט ארויס קענסטו טון די זעלבע סטרייק מיט א שפעטערע עקספיירעישאן דאס מיינט אז האסט געהאט א סטרייק פרייז לאמיר זאגן פון הונדערט דאלער בלייבט עס די זעלבע סטרייק פרייז נאר מיט א שפעטערע עקספיירעישאן. ווען דו ראולסט ארויף אדער אראפ קען זיין די זעלבע עקספיירעישאן אבער סווערט א דיפרענט סטרייק. טאמער די ראלסט ארויס און אויכעט ארויף אדער אראפ דעמאלטס גייסטו אדזשאסטן אלע ביידע סיי די עקספיירעישן דעיט גייט זיין א שפעטערע עקספיירעישן און סיי די סטרייק גייט אויך זיין א אנדערע סטרייק פון ארויס מער ארויס פון די מאני אדער ארויפציר מיט א אנדערע מיט א אנדערע סטרייק פרייז אויף ארויפציר סאו קען זיין די וועסט פרעגן יעצט פארוואס זאל איך ראלן וואס איז די בענעפיטס פון ראלן אויבער עפעס אנדערש. סאו איין בענעפיט קען זיין אז דו האסט מורא אז דו גייסט באקומען אז ווערן אסיינט פון די שעירס, למשל אויב דיין שארט איז אין די מאני און דו ווילסט נישט ווערן אסיינט, רויסטו אוועק צו א אנדערע עקספיירעישן, וואס ווי ווייטער די עקספיירעישן איז אלץ ווייניגער טשענסעס האסטו נישט צו ווערן אסיינט, ס'הייסט אלץ מער טשענסעס האסטו אז דו גייסט נישט ווערן אסיינט, אלץ ווייניגער טשענסעס האסטו צו ווערן אסיינט. אקעי, אדער דו ווילסט עס געבן מער צייט, דיין טרעיד האט זיך דיר נישט אויסגעארבעט, באט דו פילסט דו האסט נאך אלץ זייער א גוטע הענדל אויף די תירץ איז נאך אלץ א גוטע טרעיד אבער דו דארפסט מער צייט פאר דעם. אדער לאמיר זאגן דו ווילסט אדזשאסטן דיין וויו אויף די מארקעט, דו האסט געהאט א וויו אויף די מארקעט און יעצט איז דיין וויו אביסל אנדערש, ווילסט עס אדזשאסטן אביסל, רולסטו כדי דיין נייע מהלך, דיין נייע וועג וויאזוי דו ביסט אויפגעסעט זאל דיך העלפן, זאל דיך זיין מער אין ליין מיט דיין וויו. וואס דו האסט אויף די מארקעט, אדער לאמיר זאגן דו ווילסט האבן בעסערע טערמס, קענסט באקומען מער קרעדיט, קענסט אראפנעמען אביסל ריסק פון עס, קענסט לאקן עפעס פראפיט, סאו די אלע זאכן קען זיין סיבות פארוואס צו טראכטן פון ראלן. לאמיר מאכן א משל, לאמיר זאגן דו ביסט שארט א קאל פון הונדערט דאלער וואס ער גייט עקספייערן פרייטאג, און יעצט איז די די סטאק ביי ניינטי ניין פוינט פֿופֿציק, סאו דו ווילסט עס ארויסראלן צו די נעקסטע פרייטאג פאר וואן נאו פייוו, ווייל דו ווילסט נישט ווערן אסיינט, און דו ווילסט צולייגן צייט, מ'האלט יעצט ממש פאר פרייטאג, סאו גייסטו באקומען נאך צייט. אדער לאמיר זאגן דו ביסט לאנג א קאל, און ס'ארבעט זיך דיר נישט אויס, סאו דו וועסט עס אראפראלן אז ס'זאל זיין טשיפער סטרייק, און אזוי סטרייקסטו צו נאך צייט. די וויכטיגע זאך וואס דו דארפסט ארייננעמען אין קאפ ווען דו ראלסט איז, אז ראלן איז נישט קיין פרי זאך. ס'קען אמאל זיין אז דו באקומסט נאך קרעדיט, אבער זייער אסאך מאל קען זיין אז דו גייסט באצאלן עקסטער פאר דעם. סאו פארשטיי פארוואס דו ווילסט ראולן פלען, די סיבה צו ראולן פלען צו האפן אז ס'גייט זיך שוין, ס'וועט שוין וועט שוין עפעס זיין, זייער אסאך מענטשן זאגן לאמיך ראולן ביז ס'וועט זיך אויסארבעטן, ס'קען זיך אויסארבעטן באט ס'קען אויך זיין אז עספעשעלי אויב דו גייסט צולייגן ריסק, ס'גייט זיך נישט אויסארבעטן און דעמאלטס וועסטו באצאלן זייער טייער צום סוף ווייל דו האסט געראולט א גאנצן צייט. די פוינט איז אז דו ביסט נאך אלץ אין די טרעיד און די ריסק איז נאך אלץ דא, סאו דארפסטו וואטשן. פאר די ריסק וואס איז נאך אלץ דא, און דו דארפסט אויך מאכן זיכער אז דו ביסט נאך אלץ אין די אפיניאן אז די טרעיד איז א גוטע טרעיד פאר דיר. אויב נישט, אפשר מאכט סענס אז זאלסט נעמען א לאס, קאט דיין לאס, און א גוטן טאג און גיי ווייטער. כ'האף אז דאס האט דיך געגעבן קלעריטי צו פארשטיין אביסל וואס ראלן א אפשן מיינט, און וויאזוי עס צו קענען טון סטראטעגיעקלי. אויב דו האסט הנאה געהאט פון די סעשן אדער דו האסט עני קאמענט וואס דו פילסט אז מ'קען צולייגן צו דעם אדער אין אנדערע סאבדזשעקטס אין די פיינענשאל מארקעטס, פליז לאז א קאמענט אין די. סעקשאן אונטן, און מאך זיכער צו לייקן און סובסקרייבן צו די טשענעל, אז דו ווילסט עס באקומען אויף אימעיל, מאך זיכער דו סובסקרייבסט צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.